Çagalyk ýatlamalarymdan birini aýdyp beraýyn. Şu gazajy baryp gören bolsaňyz, ýekeje metjit bar obşi. Umuman gazajykda. E biri bar, olam biri öwlüýada-da, onda ýekeje metjit bar, olam biziň köçämizde ýerleşýär. Onda menem bir gün ýanyndan geçip gitdim, näme pikirlendim, näme şul öý näme zat. E çaga wagtym-da onuň. E baryp eneme sorag berdim şeýle. Şol metjit Näme, näme zat diýdim welin, ol diýdi, Hudaýyň öýi diýip-de, şoň üçinem diýdi, hemmeler şoňa seždä barýarlar zatdy. Onda men pikir etdim, Hudaý biziň onda goňşymyz bolýardy, bir köçäň ugrunda Hudaý onda biziň goňşymyz bolýarmydy? E, çagalyk pikirleň dagy wagt aklyň ýetenok Isada. Ondan Aý hawa diýen ýaly biperwaý şeýdip goýardy ondan menem. Indi bir gün Neme edip şoň gapysyna indi Hudaýy görmäge neme edýän, o Magtymgulyň Näme sen goşgusynda Hudaýy iň owadan zatlara deňeýşi ýaly bir Allany göresiň gelýär-de, özüň bir üýtgeşik zat keşplerde göz öňüne getirýäň. Indi şony görmäge barýan welin, bir topar aksakgal gojalar indi şu nemeden soň, namazdan soň çykyp barýan bolmalylar. Hemme çykyp barýar. Onuň Derýamyrat molla diýip akylly bir mollamyz bardy bir. Mylaýym adam, çaga bilen gowy gepleşýän-ä indi. Bir ýüz, ýüz berjek adamyň şodugyny bilip ýanyna baryp, Hudaý barmy içerde diýdim dagy. Ony ýok diýdi. Enem Hudaýyň öýi diýdi diýdi dagy. Ýok diýdi, Hudaý diýdi. Bärde ýaşanok, ol her birimiziň gursagymyzda ýaşaýar diýdi dagy. Şonuň üçin hem Allanyň ýaşaýan ýerini päkize saklamaly zat diýdi. Gursagyňy päkize sakla diýen ýaly näme etdi welin. Onda näme etmeli päkize saklamak üçin Derýamyrat molla zat diýdim welin. Gowy işler etmeli, gowy, iň bolmanda diýdi, hemişe adamda diýdi, adama ýagşylyk edip bilmek mümkinçiligi ýok diýdi, şeýdip düşündirdi. Iň bolmanda ýagşylyk edip bilmeseňem ýamanlyk bir etme diýdi-de. Ana şol, şondan bärem Hudaýa şükür näme, durmuşda hemişe ýagşylyk edip bilmesegem iň bolmanda ýamanlyk bir edemzok. Enemli, garynenemli ýatlamalar mende juda kän. Onnoň bir günem şu Oraz aýy bolansoň ýene bir zat ýadyma düşdi. Şonam aýdyp geçeýin. Bir selärlik diýilýär. Irden selärlik edýärler-ä. Onnoň tutuş bir günläp enemi aç saklan wagtym bolupdy-da. Şu selärlige bar wagty görüp gel diýdi. Men, Ä, selärlige turmaly-da daň bilen welin. Menem gözüm oka ukudan nemes turdum däni. Sagada seretdim. Äý, bir dörtmi? Şo wagt, äý, wagty bolupdyr. Umuman, menem. Ýok, diýdim, entek bir sagat ýaly bar eken, diýip, gözüm owkalyp tersiräk gördüm-de sagady, ýekeje sagat dabara bar, telefon zadam ýok-da, iki çagalyk döwrümiz onnoň şeýdip, aý, şo entek bir sagat ýaly bar eken, diýdim, ony, boldy, bulam ýatdy, aý, gün uzyn onnoň, boldy, şol selärlik wagty geçipdi, agzyny beklemedi onnoň, diýip, bolýa, ene, diýdim, ýanyna gelip. Nemed aýsana aç aýsana bir günlük zat diýen ýaly nemede pul ýok boldy diýip gahary gelip bara ýaňky bende umuman şol bir günläp öý indi bir sutka da doly bir sutka diýen ýaly düýn agşam gaçan o wagtyna ikije gezek şon ýarak bir däbi bardyr da inem ikije gezek iýmitlenýärdi biri açylan wagty biri beklejek wagty neme edýärdi welin Onuň gije işdä diýen nokdy welin bir sutka diýen ýaly aç gezdi. Umuman diýjek bolýan zadym şol dine, ymmatyna wepalylyk ol maşgala, ojaga, ol ýoldaşyna wepalylyk ol hiç zat sered dine, ymmatyna wepalylygyna şod umuman öňki adamlaň wepalylyk babatda